Ar gyfer tafarn y mis tro 'ma, dwi ar lanne'r Afon Taf, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. A lle bynnag ewch chi rownd foryn, bydd hi'n anodd i chi osgoi cartrefi enwogion o fri. Dyma man geni Tom Jones, Evan James a James James. Ie, croeso i Bont y Pridd. Wedi leoli rhwng Parc Ynys Angharad a phrif ardal siopa'r dre, mae Tafern y Mis tro 'ma yn rywle perffeth i fwynhau croeso cynnes y cymoedd. A phan fydd angen seibiant yr Eisteddfod, mae 'na gaffis yma, mae 'na fwyte yma, ac wrth gwrs, Ambell i dafarn, a dyna lle dwi'n mynd nawr, i'r enwog Clwb y Bont. Nawr te, Aled, ti'n edrych fel ddyn pwysig fan hyn. Hei, tybed. Dweutha ni beth ti'n neud yn y clwb. Wel fi 'di bod 'ma ers yy cwpwl o fisoedd nawr yy dy- diwedd llynedd yy fel swyddog datblygu y syniad ydi bo' ni'n edrych ar rhaglen waith trio ga'l pobol nôl i ddod i'r clwb gigs a pob math o bethe felly gweithdai a neud e'n adnodd gymunedol a gweud y gwir. Agorwyd y lle ddeugain mlynedd yn ôl i leni felly ma'r lle wedi yy yy blodeuo ers y tyddie cynnar. A shwt mae'r clwb wedi newid dros y degawdau, fel rhywun sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd? O ran natur, dydy o ddim wedi newid o gwbl achos y Gymraeg sydd yn bwysig yma. Oes lot o waith yn hwnna o ddydd i ddydd? Wrth gwrs, mae rhywun yn gorfod meddwl am raglen waith sawl noson yr wythnos, pa fath o ddigwyddiadau sy'n mlaen, p'un ai trefnu cwis, ac wedyn pan mae'n dod lawr i artistiaid, trefnu trefn y noson, pa fath o fiwsig mae rhywun eisiau clywed, wneud siŵr bod y boi sain yna, wneud siŵr bod y staff yn gweithio teg gefn y bar hefyd, yn dyfe? Felly mae'r holl beth yn rhan o'r yy creu'r fath o'r y y y gymuned yma ym Mhontypridd. Jane, I ni'n gwybod bod 'na gerddoriaeth yn digwydd fan hyn yn y clwb a bod 'na far yma, ond oes 'na fwy na hynny yn digwydd yma? Oes, yn sicr. Yym, wy'n aelod o Ferched y Wawr a ni'n cwrdd fan hyn unwaith y mis, a ma' 'na stafell hyfryd lan llofft. Ma' fe'n le hwylus iawn. Heb os nag oni bai i Gymry Cymraeg, Pontypridd, dyma y lle! Ma' fe yng nghanol dre, ma' fe'n gyfleus iawn. A erbyn hyn, mae gyda ni'r arwydd ffantastig tu fas sy'n mynd i ddenu pobl sydd falle ddim yn gwybod y bod ti Clwb y Bont. Teimlo'r ei for 70 blue. Rwy'n teimlo'r ei for 70 blue. A gyda'r clwb yn dechrau llenwi, oedd e'n amser am gân fach. Rwy'n teimlo'r ei for 70 blues. Pa mor bwysig yw hi felly gael clwb cerddoriaeth pwrpasol yn y dre i ddenu artistiaid mawr Cymraeg? Mae'n glwb Cymraeg, ond mae hefyd yn glwb Cymreig, felly dyw dyw popeth ddim yn Gymraeg yn y lle 'ma. Mae'n le pwysig i bandiau lleol sy'n ddi-Gymraeg i ware hefyd, felly mae'r elfen Gymreig cymunedol yn bwysig p'un a bo' nhw'n lico blues, punk, beth bynnag yy fath o genre ma' nhw'n lico. Canu gwlad. Canu gwlad. Wel Aled, iechyd da a hir oes i Glwb y Bont. Ei, diolch yn fawr, y Welsh Whisperer. Are. Rwy'n teimlo yr eglos sefyll i blwch. Wel, i chi'n llawn heddiannol o hyn, tafarn y mis yw Clwb y Bont, Pontypridd! Cyfnod gair yn fawr!